atu siren chawza nih lo pakhat chuah an i timmi pakhat cu te chawza rian ṭuanmi atu nurse si se cun sibawi cun chong sia siama pawl chawza i rian ṭuanmi pawl nih khan an rian ṭuannak ah ke refugee in catlap nge lomi an rat sia kan cun te chawza sinah report tuah ding e pelek sinah report tuah ding timi khin lo chuah kan i tim sweden ah hemo e khi ke atu nurse na dir mun khin ke bantuk ke zeitin dan hmuh ning se Yes, timi hi kan rianṭuannak kan hawile pawl zong kan ceih ngaimi si. Kan timi cu, kei ka rian cu, nurse mah pakhat i ka rian cu, mizaw kha cawngh le an fahnak an i herhnak caan le bawmh ding khi si i, mah i report pek ding khi ka rian ah ka hmu lo. Ie, tisi cun, mah report kan i kan pek le ti a kan theih ruang khan mizaw tampi nih sizung rat lo ding khi mi aa fiang cang cu. Mah tikah a fawinak ah,

ka rian nurse ma ka rian ha a sai mi si lo in ka mu i tai ding si kan chun ka rian ka du mi ka tuan kho lo te mi ka thei ya te chun a sining tha te kan chim ti lo ya te chun pung ma minung phat ka zau ka zau kho nak ding ka kho kan chu an fa nak la din tin um tu ni ne ma thei ka her chu mu ya kan chim di lo te mi ka fyang sang so thei thiam na te ta chuna khai lo ka te hei tu kho ta tak nai se lo e khai e lon chuam mi azul lo mi chawza rian tuam pol ke te khai lon azul lo chin rian kan sung lai ti ke se se lo rian sung manai thim deu nga si lawa khai report betu khadam ai thim deu nga rian dang tampi a mati man ro khan chin e ya chin ka report na lawa kan chun foi na chin law pakhat kha ka buar te se chong si ti mo phung pakhat kha ka buar ti ka khidi van ruak hin chun phung buar cha phung se lo athat tung lo ta kau na te in ma ka report na ruang a khin ka rian cha ka sung le shim te cha ka ruat lo pakhat na ka e atua an tua mi so protest an tua ko le cho ya te chun kan report le na kan chung la ka report na lo rian ka sung le pa dang ko hoi le zong ne report lo kan sung vi zo man na sama rian ton mi le rak tha rian ton tu num ti lo ma nak in abipi do mi chu ma achan lo nak ding ha na te khan politic pon ke rian dang nan kol hau ki siboy te le sia sia ma te le nurse ma te kan rian se lo ki

kai lom na chung zong a tampi kan bia kan pe hlan ah na kong tlawmpal te kan chim pe ta ya bia kan nur alai kan tinak sau ngai chang e atu long kan ti khoi na ka som ve cha ka lom te okay keima ka min cho dot khim par ase ka phun cho hlon cheu se e hakha ka chuak e hakha ka thang e sun Sweden a hin nurse ka tuan CCM

pakhat ka chim tuah ya long ko nak ma kan hol kan hol kan kan bia kan hol te khe ne akan ti ton an ti chu ya lon chu azo mi pol zo tu chum yang na akai to ke cha kan hol ke ha sa mi mu tuk te khen te khen akal len ti chu an ti e ma ka ka zum be ka bor ke chot to ni lo le ti sia chan ya lon ho ina ma ti bena ting lo hol chun chuban har ngai so chun chun chung ho kan ke chon la ma chun ya lon hol su to hol ka chot ko tong ke ma so a ke lon hol chun a poi lo te ya ya a hol ro lo pe chok kho te men a chwa ti ka ya lo hol ko hol te la

na tuannak he Sweden ram khulapi chang tu si te pahni nak se an si zong zong a lian ngai tia caan ka real azalo Sweden a alian chem si tia khana zaida lo si zong rian tuan zaida lo atu ka rian tuanak sizung cu angan angan sizung ngan bak si adisun university ne ngai mi sizung si tiga khin ti leitil international po zong ha exchange tampi angai man sun kei ka ṭuannak hi cancer a ngeimi sinah ka ṭuan. Atatat tika itlawmpal te daithi la avan bi dau ṭhan kan ti ngama abi te zong kan dai khiti la specialist ngai kan ti la suti. kan sizung ṭuannak cu atu amak Vestayotalan ti Sweden nim achung cun daithi la rian ngan bik zung rian ngan bik ko cu. Ati cun nurse ma la doctor te la assistant pawl long si lo in adang le in rian ṭuanmi tam tu kan um mu. Atu cancer a zon ngai mi sina rian ka tuan ti te a zan o zo khin tu rian tu ne e ke ke cancer a zo mi zo adam kho mi khin um nai ste adam ya ina ki tha mi zo khan um ke ke an thi chana khen zai ti khin da a zelaw an chung khar pol ke nurse pol nan dir mun ke zai ti khin da nan tum nan nan chom pe nai ning si zai ti khin da professional te khin mo i minung hi akeh zeiti le azeiti hmanh akhat kho bal lo ya cun acheu mizaw cu kan i neih deuh mi zong um i acheu mizaw cu kan i hlat deuh mi i anmah mizaw lila hrimhrim nih khin zeiti le neih akan neih duh tuk lo mi mu mete privacy mi duh mi zong an um cun acheu mizaw i an chungkhat pawl zong khi kan i neih deuh mi hna an um zeiti hmanh khin akhat bal lo nga tein ani khat lo hmana zei pau kan tuak khomi cu zei ti la a thi deng mi si kin cun okay a thi deng cang ti kan thei pa na kin cun e akan aliam deng cang hi asi kho sun ni khi mang tha ti kho zong kho ti mi ki chan kan pek na e zei til san kan pek na e a thi sang nu kan cun kan tol na kan thian na e a cheu so an ma thila kan mi tapol na an chung khani mai thil shruk tar na un ti du pha so kan shruk tar na e ma din nu kan chung khar ne thlahnak pe chim duhnak te pawl kan tuah piak hna. Mah nih hnu khan zeidah bawm herhmi pawl maw thlan tlak te ka tuah harmi te pawl khi catap kan piak mi hna an um. I a cheu cu zeihmanh a thei lo i a kan hel dih min um a cheu cu a thei min um i a kan hel lo mi zong khin um. I a dang cheu. Cucu zei lo cancer a kan te zei bantuk cancer ke da tam cem. Sweden ah hin cun cancer tam pawl hin cun atu malignant melanoma an ti i skin cancer kan ti ngam ah mah hi a tam ahcun pa hin prostata cancer si prostata cancer cu pa zawtnak mah kha a tam upa dali dah pawl khi maw mah khi a tam ahcun mah cun hnuk cancer zong hi Sweden cu a tam pawl si. Mm. E tam bik cu skin cancer le atu prostata kan ti. Mm. Ma e tam bik. Mm. E chiti san cancer ngai mi te mino man tam de upa siloa ani cho de ta. Ani ani cho ngai e a tam da uzei mun tu cancer ngai mi thin si bin bia leukemia thi zot nak le cancer ngai mi ki nak che da wan si.

an nung hna kan ti le chiti a hlan kum som riat kum som ko hrang a thi mi ke tu chu sau da anun chang na ti ka na tar do do la sau du ne hun ken chun cancer changa thlama foi te chu atikin atu cancer ke chok thlama upa do an tar do nu ken chun cancer pakhat angai cho pa dik mi ken um di ko ake ferbik kan ne ke atu rakham akham kho na khite Rak i tuah cia kho dingmi pawl khi um maw? Cancer ngah lo na ha dingmi pawl maw? A ummi zong um le manabia hna an ti tawnmi cu skin cancer cu ṭha tein khamh khawh si cu mu nitlang nitlang lakana um sia khan cun tu sun protector na i thu hau sul krem pok i thu hau te he teman tuk nitlang tuk a um tuk la he teman tuk ma cun banabiak na kuak na zuk tuk si khan cun lung chuap yeah. cancer te po chuak kho hei te men tuk si lo le or le cancer chuak hei te men tuk te mi khi a chang kho mi chu ma e ma ti ka i kham khon nak tampi um na te in ban chiat khi sa ko ban chiat khi sa ko me chun a cheu chu athlete lekin ti la chungkhar chungkhar chung in a pakhat ne ngai sang khan chun te fa zong ai kho mi tu men tuk shum shum zok nak zong ko um ve okay okay a nu cancer ngei man zoh ṭhan tangin a fale zong an ngei a hnule ven kia tikah an pi le pu zong an ngei tibantuk khin a um va khi cu chi se cun zeitik caan ah khin dah se zung rian ṭuan ke a har har khun na tim cang ke se chan chan na hin cun zirong da nurse ma nai ka ṭuan ke ti chelom chan chan cha har chan ke tampi tikau tu atuni ti bang cun smenu cancer zotnak

i sidan nih ca spindle net in ti leiti le doctor ti sin zong ah se ma cun adang zung puai kan tuan ti hna ma cun e mizaw e an chungkhar pu zong kan zoh khenh hna ti kan zoh khenh mi hna kan mizaw lawng hi kan zoh khenh bal hna lo ma chan tampi cun rak le sik hi kan tong ngai so an ngeihchiatnak le an lungfahnak le hram thok a tlam tling lo mi kha chan tampi cun nurse mah lila kan mah pong khi kan mah cung khin an ngaihchiatnak an chuan tikin kanmah cung khin an thin hong tawn i an thin hon mi kanmah pumpak thin hon thang se lo khin an ngaihchiatnak le an lung theihnak lom vel tikha a cho di i chan tampi cun kanmah cung khin atla ton gin ti le chuti an ai ponnak po khi mo e a foi ngai to ma chan si khin cha har to dia te chun minung ka si ve tikah an bia hna van hram doh le kanmah palh lomi tu van si ko hna khin cung lungfah nak khi a fawi ngai sila yeah tuna kan zelo zi am hi nurse rian tuan hin kara ke thim te han karu achan um ti bantuk han te nurse rian hi rak ke thim hla lo ze bantuk rian khi da ka tu an zelo tuan ka du ka tuan ha te han nai ro zelo a thar kin thim than nak maw ngai than lo zei bantuk zei bantuk rian kada ngai thim ha ma question ne kemela ke ma zong wait tam pi ka hali ka hali a phi ka cho ko bal lo ya dok nak le la ah nurse ma he ka tran tran ko le tran ko te ya ya ma lo chun ka ki ya tin ka hak sit leo de shim khin mi bom la eh like ti la Miti mi a bawmmi dirhmun khi ka duh peng. Yeah. E ka duh ka duh peng e ma tikah nurse ma khi mm. like tila automatic khin ka tila ma he ka tua ka duh timi khi ka chuak so le adang le plan B zong ka ngai bal lo a foi na sun mm. high school ka di la chang ka ten okay nurse ma khai like the university ka sok sol ti ma tikah atua oh ka ka thei bak lo na tikah phian mi so

sia siamah te khi kan upat hna upatnak pek hna an chim kan ngaih hna cuti natin Sweden ah hin cun caan tampi ah cun ngakchia kha masi do a si siamah kha hnu do a tam bantuk sia siamah te upatnak kan pe hna lo ka ti le cuti caan tampi hna na theih ko le cu an nu lan pa tu hna zia ka fa he mam hak long he na pe ya ti ti mi te po ma tik dir mun dei ti le ki ka ro long te khin siamah te khi an bi pi tuk an bi pi tuk ni tluk hin Lai ti le kan bawm hna in khin an herh ning khi kan tan hna lo ti khin ka ṭuan kho le ti ka zum lo. Ma cun siangngakchia minung sawmthum khankhat ne zoh i an bia lo lai po. Ka lung a sau kho lo. Creative kho. Siamah te silole sia ti si khawh nak ding khin cun like ti like creative hau ma cun flexibility a ngei hau ka ti ke ma ka ngei ka rot ka hmu lo. Tun chima to te riam po sun challenge um dilo chu te har na le dilo phone na chun dilo ke tem tur in na ka tampi ve ko na te tun chimba to kan ti sira chu lopa te chu sia sia mari to chu har ka lai ke ka zu ve ko na ten ke arak that na le mo sia ha che ka tha mi le chim ngai mi le chai zum mi mo an tampi ve chun nu le pa zong ke am fa le ke zaiti khin da an sia sia ma ke mo kan bawm kho hna le an fa le an than cheu kho hna ni mo ti an an sia sia ma le atang mi le sia sia ma bom mi zong kan rak tam pi ve ko e kap khat long selo te pahni kan um ve ko na ten achara chen khatale kha atam tuk te achun te har ngai ko atu national tuan na ke complain se se chun phunzai cun miti a tam bantuk kan te rian dang zo an rak umpi le an rak tampi le theng tu ruwa ko ke zong laimi khi thleidan kan mang ngai te atu kan siang kai nak kong he pe lai se chun rian kan tuam mi he si se atu pastor se chun si boy te chun sia sia ma te ke mi sang deu le zelo ke kan cuaisan ngai ding khi mu amak ngai i a tha tuk ve ko na te a caan ahcun khi khi khi khi kan cuaisan tuk ngai tiah khin kampong kan minung kha ze kan ril lo caan khi tampi khi bantuk khi pet lai khin atu sibo na sin a nars sin a khi pet lai khin te laimi sin ai chho lai khin te anin dan khi

Nate Sweden ah cun nurse ma ka si thawng in khin mi nih khin le ti la phundang hlei khin a kan zoh i a kan chunh biak ti zong ka hmu bal lo. A um zong um ko hnga ten kei meni pumpak in nurse ma ka si ruang a kan chunh si ti mi ke ka ruat bal lo. E mah dang ke le ti la mi nih na ka chawn hram na la si ti ke du e mi nih bana bia an fa le compare mi man tuk si lo ding ka mo ka ka ti ngai mi si so man minung cha perfect mi kan um lo cho nar sama ka si thong in ke ka thai di ka hal di mi um hlai lo su mo se ka thai thiam atu ze lo chui ze ta chun nak le chui thlai na ka man theu mi ke te e lai mi cho atu kan chim tu kan doctor chun pastor chun sia siama ke ki ban tukrian kerian sang kam hue kan fa le khi kan saduh tha piak mi lai khi arak si chite na zum na atui chana khi asiri ko tia na zum ma si lo a nu le pa ni mo khi ban to am hu dan chen am fa le cha sadu an tha mi kai dang chang tia kan da na ruwa atu kan ma he first generation ma kan tin hala tak zin de si ka asi ka chok mi chu bel kan se lo ti na tin ke chu ma ke state ma status kan tin ma asang mi kan mu na ke an mawh lo ti ka ruah i diah ti cun tlawmpal te bia van sau ko selaw lai lei ai khin kan nu le kan pa le i atu a phan mi hna pawl te ka a chuak lomi foinak in cun kan nu le kan pa le kan fa le kisa um rih ko se maw i lai lei a ṭhang mi a ṭhang mi kan nu le kan pa le ramdang a phan mi hna pawl ca khan cun an ni an background van zoh khin cun lai le lo rian ṭuan e tu ni rian ṭuan i tu ni hmuh i tu ni hmuh mi bak ei timi so e tika an thi an rian a rit mi cun le kiti le an thi rit ngai kan ti le cati keti ka ma cu tang sha ong e tang phang sang mi zong lo ti kan fa le ni ma man tu nu la pa dir mun tu ni chun rian tuan tu ni ei mi dir mun du lo du rang khin tang sang phang na se la kha ei kho na se ti mi dir mun du apha du rang khin hnek nak le ki fialthi mi khi ase rua te ka rua e an mo bak lo e kan ram la ka mi phun shim ni kan sining ni kan apek te ka zoom ya ti sun ka ha chit lewa ka rak rua mi cho ka nu ke lo rak ka le kan rak kan rak zul ton ah ka nu har tu kan rak ti so e maka o ka ma ti lo rian tuan har du lo tun cha fak pen i zuam e ak ti maka lo rian tuan ka achia te nak se lo in kan a har tuk mi se e ma tu har tuk mi tuan ni du lo na na thiang tian ni du si chun asi ko chun si boi si men tu na siam ma hei te men tuk te ma tu tuan ni zuam la kha na nga le la kha na chang khan chun ni fitin te na tuan mi khan ni fitin te ai sti lo in thakhat bung ma te la kha lu chang lu mu ma ma ro na a chuak ro te ka ro fa le tlamtling se ti duhnak khin a chuak rua ta ka rua tu na bile na ke kan te rong pa te zelo on phia tak mi te atu eh laurian tuam ma har do siloa nurse tuan atu nurse tuan cha afoil har atu chu kum kum ta pin tuan te khana thei ve chang te kham te khoi da har do laurian tuam har do nurse nurse rian tuan atu liao laurian chu ka tuam bal lo e azut long ka zut na ti ga mo azut long ka zut na ti ga laurian tuan chu har le khi har le lo ti nak si lo an har dar adang le ti ka zum enas ma ka si kho nak ding si chun kum thum mu shang ka kai si ti champoi ka phit mi vial te ma chun a har dan kha adang e lo rin tuan ke cho pum cha shim shim ke arit na te enas ma tuan chi chan pisun kan thuak le in ri chi a ti chun har dan har nak dan kha adang ma ti ka ma cha ma hi cha har lo le lang lo rian ka tuan tak bal lo ti ke khin a lo rian tuan cha phoi tuk ti ok tha lo na ti har ti mi chu ka thai zia ti chun kan nu le kan zul na kan pa le kan zul na an mu mi zetluk in da nazi sau tuk nu rian tuan nu an liang phor in tun piri chi thiri po ma ti ka lo rian tuan so a fawi a fawi a fawi hrim fawi lo lo tini zum hrim ka zum minu ze how kan si pa kan um to na se kan rian tu na chen kan ni cho le na khen eh ne so phun zai ke midang sin khin kan ton mi ke tam ngai e na rian tu na khen te ramdangmi na si ruangah zeiti lai na pum rua siseh na mui rua khan te neso na ton chan khin mo ai zei bantuk pung sang khin da na ton mi na in se ya ka ton mi chu um len go e cun chan tam pi khin chan tam khi ke ma shim khi ka khora na hatlom cha ma singa anu pi lo oh tham akan ti mi si te ka fian ton mi chu po ko um e miti ke chim kin ke ma that nak ke ke chim du nak ka slo na te khin mo e e ka rian hin kem hai ka ṭah thu lo. Ka ṭah thu lo. Natein ka rian hin wei hi wei thum he cu ka ṭap ve cang. Ya mi nih a kan ti ruang ah maw. E pakhat i a kan ti mi cu atu ka mi zaw ka cawngh mi kha khi si kan in pe kho ti lo. Atu cu palliative care ti a thi dingmi khi ma khi kan kan ma khi kan tua ala khan ti doctor ti nen chim ma din hu khan ke ma ka bakal e ma khan telephone khan e a u fa ni khan ak sik chi ak rak chi the wrong da akatimi so kan kol le e e kan ko kan kol le e na license he na sung ding in ka tuah la ka ti emi cun university na kai mi university kai mi na si lo na shang kai mi na chok mi na si a ka ti e a ka ti mi tam tuk ama ti khan ma mi zo ka chok leo mi thil ka tuah leo mi zo ka tuah kho ti bak lo e kan ka chuak e kan ka rian tun na kan hawle nih khan ka hmaichiat mi khi an ka hmuh i zeizah cang a kan van ti ba khin cun mitthli ca ka tlak tlum a pei lo ka ti ko na ti khen ka ngaih chia tung zia ti cun a tluk fak pin ka zuam keimni keimni ka duh mi cu ama ka bom le ama ka si khawh nak chung in a fa lo nak tu ka duh mi si ko na ti in an ma nih theih thiam na an ngei lo mi e ka ti le ma tluk kum thum chung her la fa in re shang ka ka iren ka troi mi te po na e ka ti khi na chok mi si yeah leite li thok hrol na tua a hman lo city ke thai ko bukin leite le ngai chia ka luka fa sak ngai han tamo e ma chun ase we kha te e ma chun we kha chini chok pa long simi cho e mi zo khat ka chong e adong nakin chun chong palte khi mi tong to po kha mang ma pa kha karam lo a thu te phen in karen tun nak he me na am inu ki anau mi tun ngai mi kan rak tampi ke te le se ma kha ma kha kat kat kati kati ma chun

Azia azia chia te ko se foi na nu azia chia tuk tlawmpal te khi azia thum do ding se atum khan so khamte then also han thik that you were for what you would think compensate la le to me think ke pumin lengd ok de so han ti ke mak sin khen che chim lao ka mak ren ton minu sin khen chim e anu kana ka chim than ki tu ke ni va chok so ben ko mo ka de man ke ba pai lao e

conflict e zeitil le buainak a chuak tas lo na te khin zeitil kawram kong khe chim ko fom lo tluk thi he chat te khin akan ru pi ke til chu ke mani ching asi kho jin ka private kong chim ga du tuk na lo chu mo sizung ren ka tuan mi ama mi zo ka bomb la tuan termi ka du mi ke sia tin ke ka private kong ka rian tuan na kong kho ga na rat kho ga na kal te akan hal chun tha tin chim ko na e zei min phun si de pun ka opei lo na tin ki politic le amvan ka le make asai in ka hmu lo ka rian ha ka rian ha pe mi si lo thi bom kan ti lai ma chang siren hol chan te sial kan ti khi ke siren a chang khi ke anga lo ama tok te hin chemo tu switch ban tok pol hin chon anga lo sina chon la ten atu passive

in hal hnai se lo nurse pakhat na sinak ne khan zei ti khin da zei po da na tuanga zei da na tua nga lo mi hi khi student zong bia ni chai ngai mi ke se ya chun achan pa ti ka te e athu ti phin ke ma cancer sin atwa mi sin chun at ki zai ti la actual chulai hon chun a cang ngaimi thil si kan ti le cite kan mizo pawl nih khan a si la ka pe u lo ka chal ti lo si la ka pe u le i hngal be chang ko ning thi be chang ko ning a kan ti mi khin tam tuk e sweden law ning cun tuanga lo ze ti cun a foinak in kei cu si ka pek khona jin doctor tin ne ma he pe a kan ti mi long ka pek khona chu e a pipi chu doctor te ke bi khia tu un se ti e doctor e a rian chu mi kham se chu mi kham se okay na kham khona lo se cun a thi dingmi sisang khan cun an thih dingmi kha vat liksom leave an thihnak dingah aw foinak cun an tuarnak hnga lo ding khan si pek khawh tu si fahnak lo ding hei ti bantuk ma kha pek khawh tu kho pek khawh i zuam anga nga tein ma hrimhrim kha okay kha ma si kan pek na thi le timi kha nga lo i ka ruah mi cu ma ti ruahnak a ngei mi khi tam deuh cu an dam lo ruangah si mi cun tampi ca cheu cu depression ngeimi zong um kho cun chim lo hman am atika an thluak i 100% in a fiang a col cang lo si lo khin si ni khin effect at tam to ngai ti ke mi mi biang khia mi hi lungfim ten ma biang khia mi ma si si mo a pawngkam thil cangmi ruang le si ruang ah bia khiahmi si ti ka khan apur kha thiam hna ve te khi dei ti le a ngai kho tikah nulung na fian te ko si cun nunnak cu lak cu duh thang lo cu kei cu kei ka ruahmi cu mah le mah nunnak la phun khat phun a ka rel e doctor atuah tu kha mi nunnak la tu phun a ka rel na fiang ma mithat o mi that mun tu pung san khe sang ko si ate chun anu nak na lak sang ko jo thi ding sri lo mi du ti lo ruanga ne thi tar mi ji mi nun nak na lak sang ko jo e ma na tua ruang khin thong na tla le thang ka selo ma ka tua rang khan ka license ke sung kho nurse ma selo doctor ren ka ruang khau ti lo Mah zong khi an sining cu ka theihthiam ngai ve i ticun an fah tuk an tuar tuk cang tikah kan celh ti lo aw ka dinhter cang ko ticun minung phung si ko nain khi ruahnak cu a fawi te. Keimah zong ka va zaw ning law cawcang kho lo khi va um ning law ruahnak zong khi ka ngei kho ve ko hnga nain mah ka ngaihnak cu sii ka si ei mi rawl pawl ruangah maw a si mah atu a cangmi ruang pawl khan maw a tu. Whereas in kan thluak he tlamtling tekin kan i fiang tak a hman dih ngama timi khi mu ruana um ngai. Cuti sia chang khadial si sela ti kan biru acham ye song e chan tampi pe kan narak le ne laksong narak cha kai lom e na mu ning na ruwa ning le na thil tom mi zong naka zai ti lai naka chim re le naka thai ter cha kai lom ve e hmailei tla caan ṭham sia cun sau deuh le ṭha deuh le daw deuh kan tuah ṭhan te lai o siseh ke zong kan kan kan tuah la kan tinak kan nukum pi kan sang te i caan kan pe kho bal lo e tu kan tuah kho e a ṭha ngai e ya te cun mantuk ke bia kan ro mi le bia kan theimi te pawl hna ke atu ni ti bang cun khi lai lei kan than ning te pawl hna lai lei kan sining te pawl hna van ruah than tikah sidon kan phak mi tluk in da pathian thlu chuak an hmuh ning le mo te tluk in da pathian kan chung a thatnak te pawl mati biak man ruah ti khin thlu chuak kan rel mi po ke athar khin aka fian ta than e Kei zong kaa lawm ve na ka sawm ṭhan ah. Ee na ka sawm na ka sawm na ka sawm ṭhan lo ka ra lang kala. Always ready. Always. Summer summer ti ahcun te. Summer ti ka auto ti ding si. Summer ti ahcun khulenga. Kho ciom pa kan ṭhu lai tin ding ru ti lai cun. Sisa. Sisa nom dek komen.